yule ambaye tulikuwa tunamtegemea jalo manye osiepwa yule ambaye alikuwa rafiki yetu achiel kuom jogo ma wang'ado godo rieko mmoja wetu ambaye alikuwa anatupa ushauri achiel kuom jogo manye wanyalo luongore godo e weche mopogore opogore mmoja wa wale ambao tungewaita katika mambo tofauti awinjo ka nitiere nying moro mane ochugore chien kono ni jal mosedhi yweyo kod jal madong' ka ngima. Nilisikia kuna jina ambayo lilikuwa limetoka kwa yule ambaye ameenda kupumzika na yule bado anapumzika. Nyingno nong'ad machiek gi weche moko adek e iye. Hilo jina lilikatizwa kwa ufupi na maneno tatu ndani yake. Iluonge ni D D O. Alikuwa anaitwa da da o. Wachno wach malich miwuoro. Hilo jambo ni jambo muhimu zaidi. Nying norumo kawuono. Hilo jina limeisha leo. To kata ka pod nono ni onyalo dhi mbele. Na hata kama bado litakuwa linaendelea. Ibiro chuogi kuom jomamoko. Litawekwa tu kwa mwingine. Lakini jali to koro ok nachak oluongego. Ila huyu naye hataitwa tena. Wachno wach machomowa waduto te. Hilo ni jambo ambalo limetulenga sisi. Akelo mondo awach nang'o joti Nyasaye? Naleta ili niseme nini watumishi wa Kata kaka wuon inyalo luongwa kod nying mane? Hata ingawaje leo tunaweza itwa na jina gani? Thuolo biro mbele ka. Fursa unakuja hapo mbele. Mondo nyingno odong to wan to wadhi. Hilo jina libaki nasi twende. To kata ne wan kod rieko mane? Na kama tungekuwa na hekima thuolo biro mondo mano dong to wan to wadhi kuna fursa unakuja hayo yabaki nasi tuende to kata de wan kod sunga machalo nade aje tungekuwa na maringo kiasi gani thuolo biro mondo mano dong to wan to wadhi fursa unakuja mba hayo yatabaki nasi tunaenda eh jothurwa ewe watu wangu wan wadhi sisi tunaenda to gigo mogangore kuomwa dong na yale yaliyojitweka kwetu yanabaki aparo ni ma en migalo ahinya nadhani hii ni kuche, kubung'aa nikech gik mogangore kuomwa gi wuondowa kawuono kwa kuwa yale ambayo yameji- wamejitweka kwetu yanatudanganya lakini kogik sar dhi to gibiro dong' ka to wan to wadhi ila itakapofika wakati wa kuenda yatabaki nasi tunaenda atimo mos ne osiepe ochieng' Nimewafanyia pole ma- ma- rafiki ya Gik Ochieng. miparego duto te mane timore. Kumbukumbu zake ambaye alikuwa yanatendeka. Ochieng' ok odhigo oweyo ka. Ochieng ajenda na ameyaacha. In to koro idong'. Wewe nao umebaki.
Yiero mani chalo, yiero mari chalo nade kod sani? Chaguo lako ni lipi kwa wakati huu? We waduog wasom ndiko ma wawinjo kod e thuoloni. Acha turudi tusome andiko ambalo tumesikiza kwa Mama wakati mane huu. nyisowa ni owetewa ambalo Biblia inatuambia ndugu zangu, kata nyiminewa, hata dada zetu mawan godo ka kod sani, ambao tulio nao hapa kwa wakati huu, anawuo kod jogo mawinjo wa ka kende. Nataka ninene na wale ambao wananisikiza, jogo mawachokore godo ka kawuono ni, wale ambao nimekusanyika nao hapa leo. Wealuongu ni owetena, acha niwaite ndugu zangu. Wealuongu ni nyiminena, acha niwaite dada, dada zangu. Adwa nawachnu wach moro kuom tho. Nataka niwaambie jambo kuhusu kifo. Adwa nanyisue gimoro kuom tho joti Nyasaye. Nataka niwaambie jambo kuhusu mahutu. Mondo wan ka wan kama. Ingawa hata tukiwa hivyo. To kik wabed kod kuyo ahinya. Tusiwe na huzuni kwa zaidi. ka jogo maonge geno. Kwa wale ambao wamekosa tumaini. Ni wira gimomiyo awuoyo kamano kuom tho. Kwa nini naongea hivi kuhusu mauti? Nikech ok Samson Ochieng kende ema ohange kawuono. Kwa kuwa si Samson Ochieng ndiye amekuwa wa kwanza. Tanyalo paro ni Yesu mar Nyasaye mangima be nyotho. Naweza kumbuka Yesu mwana wa Mungu pia alifariki. Lakini mowacho ni Yesu no nochier. Lakini Biblia husema kwa Yesu alifufuka. Mane momiyo kata Ochieng motho. Ndiposa hata Ochieng ambaye amefariki. Gikoni chieng' biro chier. Mwishowe chieng' atafufuka. Lakini kama odhi chiere to koro akia. Lakini pale ambapo atafufuka naye sifahamu. Nikech chier kanyo nitiere weche ariyo matek manie igi. Kwa kuwa kufufuka kuna mambo mawili ambayo ni ngumu. En chier mondo wayud ngima mosiko manyaka chieng'. Ni kufufuka ili tupate uzima wa milele. Ariyo mare en chier e chandruok bende mosiko ma nyaka chier. Ya pili ni kufufuka katika matatizo ya milele. Atieko mumano.
Nimemaliza Biblia.
We awinje wach ma Petro wacho. Acha nisikize jambo ambalo Petro amelisema. Kama dugu mundu wasomi ya Petro. Tuli, tukirudi kusoma katika Petero. Adu na wachi nini ya ng'at Nyasaye. Nataka nikwambie hivi mtumishi wa Mungu. Aworo chokruoge ni kamuchiwereni. Nime, nime
Ochwere kama Satan yote yude thuolo sana mondo ka weche gi kor yamo ka odhigo. Imekuja pale ambapo shetani ana urahisi wa kuchukua maneno ya. Nikech kata gari ya gara maringo. Juu hata gari tu linalopita. Waseneno mang'eny ahinya. Tumeyaona mengi.
Lakini makalo ni. Lakini linalopita.
Nyalo dhi kod pachwa ahinya. Linaenda na fikra zetu. Mama nubigol pachi wach mochuogore ka kod sani. Hadi hilo likutoe hapa pale ambapo to kata nyathi mochung' gi ng'enge e pap ka na hata mtoto ambaye amesimama na gurudumu, mano bende nyalo dhi gi pachi ahinya, anaenda na fikra zako makal kata wach mochung' kani, hadi lipite jambo lililiko mbele yako. To kata jal moro madiyo simu e bathi kanyo, na hata yule ambaye anabonyeza simu mbele yako, be nyalo dhi kod pachi ahinya, pia ataenda na fikra yako, ma wiyi wil kod wach mochung' ka, hadi sahau na neno liliko hapa. Petro wacho wach moro matek ahinya. Petro amenena jambo lingine gumu nguvu zaidi. Weuru mondo awachi ni ji tho. Acheni niseme watu hufa. Kata chieng' koro tho. Hata chieng' saa hizi amefariki. Ka awinjo nende kaka itimo kod osiepene. Niliposikia ushuhuda wake wakisema awinjo ka bura moro nong'ad ni chieng' kae ndiye wach malich emiwuoro. Nilisikia kuna
Jambo lilisema chieng' ni jambo kuu zaidi. Osiepana, buchwa to kare ng'ado gi e piny ka. Sasa hukumu yetu ukatwa hapa duniani. En adieri ni kare ka wangima kama to buchwa ing'ado. Ni ukweli tukiwa hai hukumu yetu katwa. Jothurwa kama wantiere ni wachung' e nyim kom bura. Wenzangu hapa tulipo tuko katika kotini. Jomoko paro ni bura ritowa kamoro. Wengine wanafikiri kuna hukumu huko mbele. Kani uchako koda ka indi kanyakla. Kama mngeanza na mimi hapa pamoja. Twasefwenyo ni buchwa ing'ado kawuono.

kumpendeza. Omiyo naweye gigo kamano. Nilimwacha hivyo.
To an to koro aduogo koni. Na mimi nikarudi upande huu. Mani ne bet opoga gochieng' matin. Hili lilinitenganisha na ochieng' kiasi. Jathu royal koso ok oyal. Wenzangu nimehubiri ama sijahubiri. Ong'adi koso ok ong'adi. Nimekatwa ama bado. Koro neno nawach niya.
Nataka niseme kuwa.
Ochieng' mane odong' kocha. Ochieng' aliyebaki huko. Koro an e liende kawuono. Sasa niko katika mazingira kuhakikishia kendo kileo. koro adwa yalo wach maber mar pinyruodh polo Tena nataka kuhubiri neno zuri la kochieng' mbinguni. to koro onge Au chieng' akiwa hayupo. a jothurwa mumano nyaka nuo Ah, wenzangu, hiyo Biblia lazima turudie. barua mokwongo Barua la kwanza
mar petro la Petero Ang'wen auchiel. Nne sita.
En nyaka chiw thuolo machak nwoye. Lazima nipane fursa ili waluri. Kore ka tong' oyarre na maber. Ndiposa nitalihubiri.
Ibe ka tong' iwinje maber. Ndiposa pia utalisikia vyema. Kendo jasomo nwoye.
Owacho. Joma otho ne ong'adnegi bura

Jothurwa chieng' mothoni. Wenzangu chieng' aliyefariki. Wach maber ni koro ilando bang'e. Hili neno zuri linahubiriwa Nikech nitie weche moko mane opogo chieng' kod wach maber ni. Kwa kuwa kuna yale ambayo yalimtenganisha na hili jambo. Momiyo kata osiepene nopogore kode. Hadi likafanya marafiki yao wakatengana naye. Wach ni koro ilando ko chieng' ni e piny jomotho. Jambo hili sasa linahubiriwa akiwa katika nchi ya wafu. Tang'o miyo wach ni ilando kawuono kano chieng' muma nowacho ni wach ni oland ne ka en e piny jomotho. Kwa nini tunalihubiri na Biblia limesema tumuhubiri akiwa katika nchi ya wafu? Mondo wachni ili, ili neno okel ngima mar chuny, ilete uzima wa moyo, nikech ngima mar ringruok to koro ok chak yudre kendo, uzima wa mwili hautapatikana. Oyo chieng' to dhi e lowo, ochieng' anarudi katika ardhi, giringre duto te dhi e lowo, mwili wake

mondo en bende oyud ngima mar Nyasaye. Ndiposa yeye pia apate uhai wa Mungu. Be en adieri ni mana adier? Je, hiyo ni kweli?
Nikech jomoko ong'eyo ni joma osetho. Kwa kuwa wengine wanafahamu kwa aliyekufa. Koro onge nafasi machielo. Hana nafasi tena.
Mar yudo ngima mosiko manyaka chieng'. Ya kupata uhai wa milele.
Nikech gik mane gitimo e ringruogni. Kwa kuwa yale ambayo walitenda katika mwili. Oterogi kama oromogo.
Yalimpeleka palipofaa. To ka en kamano adier. Na ikiwa ni hivyo kweli. ndiki. Koro kaw kalamu ni ndiki. Sasa chukua kalamu unakili. E jo Korintho mokwongo apar gabich. Wana Korintho ya kwanza kumi na tano. Piero ariyo gochiko.
Ishirini na tisa.
Ka en kamano adier. Ikiwa ni hivyo kweli.
Tang'o momiyo jogo mangima.
Kwa nini walio hai.
Koro chung' kar joma osetho. Wanasimama palipo wafu.